Дэбит бу үһүс түһүмэҕэр усранай миины кытта бу оҕо толкуйдуур, иэйэр, өйгө оҥорон көрөр дьоҕурун сайыннарыыга ситимнээн биһиги ити киһи мэйиитин үлэтигэр киһи уҥа уонна хаҥас мэйиитин мэйиитин өрүттэри тэҥинэн үллээтэҕинэ ол сүрдээх күүстээх дьайымаллаах уонна оҕо үөрэҕи билиини ылыытыгар былыытыгар төрүөт буолар диэн өйдөбүлгэ тиийэн кэллибит онон дьэ ити өй күүһэ тиһиги хайдах оҥоруохха сөбүй ону хайдах туһаныахха сөбүй диэҥҥэ эһиги болҕомтоҕутун болҕомтоҕутун тардыахпын баҕарабын так Дьэ бу ый кыыһа тиһик ырытан киһи ырытан ытатаран толкуйдуур дьоҕуру сайыннарарга оҕото оҕоҕо туох көдьүүстээҕий диэн. Бу түгэҥҥэ оҕо ырытан да ытаран сыаналаан толкуйдуур дьоҕура сайдар диэн этэбит ол аата кини биһиги тэбис тэҥҥэ манна учуутал холобура Ол билиини биэрээччи, айымньыны ырытан биэрээччи, айымньы тугун хайааччы буолбат. Кини бу үрдээх үчүгэй дьайымаллаах, айымньылаах үлэҕэ туох диэбиппитий? регулятор халайан биэрээччи уонна ону хаамытын отой үрдээх үчүгэйдик тэтимин үрдээч өйдүк салайан биэрэр кыахтаах буолуохтаах диэн ол онно кыттааччы буолар кини кэпсэтиигэ ырытыыга уонна тугу оҥорууга кыттыһыан сөп диэн чэ холобурга ылан көрүөхэйиҥ бу кини толкуйгутун холбуур курдук күн дьирибинэ тураахтаах күүдээх үгэтин ити хрестоматияҕа киирэ сылдьар айымньы дьэ бу айымньыны биһиги оҕолорго тугунан интэриэһиргэтиэхпитин сөбүй хайдах мотивациялыахпытын сөбүй санааны хайдах бүөдьүтүөхпүтүн сөбүй диэн алтыс кылааска ааҕыллар айымньыга кинилэр доҕордоһуу доҕор атас диэн өйдөбүлгэ билэтэргэ дылы симмиир холобура ити өйдөбүл баар төһөтүн да иһин билиҥҥи оҕо бэйэтин дьиэтин иһигэр компьютерыгар телепүөнүгэр олорор диэн таһырдьа оҕо көстүбэт буолла диэн этэллэр буолан баран ити скайп уонна туох нөҥүө бэйэ-бэйэлэрин кытта ото сибээстэһэллэр эн ханна бардыҥ, мин кыайан загрузкалана иликпин диэн. Ол баран эрэннэр бу куорат үстүөт муннуун кытта хайыы алтыһа олорор буолаллар. Онон ити туохха эһэм мир доҕордоохпун, доҕордоһуу, друг, подруга диэн өйдөбүллэр бааллар онно. Дьиҥнээх доҕор диэн оҕолор тугу ааттыахха үһүгүй диэн күн дьиримнэҕэ да баайбакка олороммун дьиҥнээх доҕордооххут дуо доҕордоһуу туһунан туох эрэ дьиктини интэриэһинэйи лев толстой били чуйбай эһэ уонна уолаттар диэн кэпсээнинэн даҕаны мотивация ылыахха сөп холобура ол кэнниттэн дьэ мин күн дьирибинэни уусураннык ааҕыы ааҕыы кэнниттэн бу айымньыга дьэ иһигэр киирэҥҥит ырытыыны ыытарбытыгар бу ый күүһэ тугу тиһиги туһаныахха сөп диэн этэбит. Манна биллэн турар бу үөрүйэххэ ый күүһэ тиһиги оҕолор кыра айымньыларга айымньылары туохта ырытыыга туһаммыт буоллахтарына бэйэлэрин ото ыйыталаан иһиэххэ сөп личностно бэйэлэрин индивидуально тус бэйэлэрэ оҥороллорун курдук онтон хаҥа холобура методикаҕа киллэрэр эбит буоллахпытына биллэн турар оҕолору бөлөхтөргө иккилии үстүү ким кими кытта эн кинини кытта бу күні буолбакка манна эмиэ оҕоҕо оҕолорго быыбар наада ол быыбары оҥорорго эн кими кытта хайыаххын баҕарҕаный диэн буолбакка ким кыһылыҥы таптыырый ким флажоктары таптыырыҥ, ким күүһүҥҥэ тардыстарый диэҥҥэ үрдээх үчүгэйдик оҕолор ити эмиэ поисковай курдук буолар, булан ылаллар уонна чэ күөхтэр эһиги буоллугут, кыһыллар бубалар буоллугут, эбэтэр сааһы таптааччылар, кыһыны таптааччылар диэн үрдээх үчүгэйдик бөлөхтөнөллөр. Дьэ күн дьирибинэҕэ холобура дьыл кэмнэрэ үрдээх улахан холобура литературнай герой курдуктар вот ол онно эйгэни үөскэтээччи дьоруойдар курдуктар оҕолор мин сааһы таптыыбын мин онно оһоро оҕолор дьэ түөттүү оһорохтор алталыыҥын буолаллар даан чугу икки бөлөҕү кыһыннар икки буолан хааллылар саастар үс буолан хааллылар дьэ бөлөҕүнэн үлэлиибит айымньыны аахтыбыт уонна сүрүн темабыт диһи туох диэтибит оҕолор доҕор диэн доҕордоһуу уонна доҕордоһуу диэҥҥэ тохтоотубут дии дьиҥнээх доҕор диэн кимий доҕор диэн бу ортотугар хайаан даҕаны күүһэ тиһиккэ бу өйдөбүл ортотугар оҥоһуллар оҕолор уруокка араас өҥнөөххө фломастердах сылдьар буолаллар харандааһыдай дьаһайдьалларын киһи үөриэххэ кубулутуон сөп бу доҕор диэни тоҕо от күөҕүнэн суруйдубут от күөх туох өйдөбүлү биэрэрий диэн таһаҕалаан уонна бу өркөн өй тугу оҥорор бутугар хайаатыр даҕаны дьон этиитинэн дьарыктанааччылар хайыылар бу өттүттэ хаҕалыыр олус үчүгэй диэн дьэ онно бу мантан араас салаалар таххан бараллар бу бу Бу, бу уонна бу үгэ үрдээх үчүгэйдик бу биир карта иһигэр, биир тиһик иһигэр үрдээх үчүгэйдик киирэн хаалар. Оттон темалара кинилэр төбөлөрүгэр бу доҕордоһуу тугун тутан олорор буоллахтарына өйдөрө-санаалара бу мөккүөнүгэр киирэллэр. Ол онно холобура Дьэ, дьиҥнээх доҕордоһуу, сымыйа доҕордоһуу диэн баар буолуон сөп дуо диэн айымньы бастакы олугар болҕомтону тардан баран дьэ холобура учуутал хорудахтыан сөп. Кырдьык анныгар уйаламмыт, күкээркэй дьүһүннээх, күлтүрүйбүт бэйэлээх, күүдээх эрэйдээх атастаспыт ас сири ас булар иһирэ одьыыс биир буолан атастаспыт эбит хара турааҕы кытта бастакы персонажпыт ханныгый оҕолор дьэ суруйаллар холобура күүдээх да вот күүдээх хайдаҕый салгыы манна туохтар таххан бараллар күлтүрүйбүт эрэй Тээх, вот, кини характеристикатабы тиийэн кэллэ. Мин барытын толору хоруйбаппын. Бу атастаспыт эбит. Кими кытта ханнык ыҥылабытый? Хараны дииллэр. Тураахы кытта. Да, тураах таххан кэллэ. Да, тураахы автор хайда ойуулурунан оҕолор булан илэллэр. Бу сары пирипкөп. Бүт, хайдах оҥороруй? Дооҕурҕаан, саҥарбыт, да хара кыраасканын хары билип хоппут, дооҕурҕаан саҥарбыт, хара тураах кытта. Бу доҕордоспуттар. Бу ити стрелка барда, бу от күөх барда. Ону дьэ толкуйдааҥ, тоҕо бу биилигэр от күөх, биилигэр тоҕо

Оҕотун, ойоҕун хомуйан, ороҕун кэҥэтэн, итинҥэ олор болҕомтолорун биһиги ороҕун кэҥэтэн диэн ити тугуй ол? Ону оҕолор үрдээх чэйдик этэллэр, олоҕун оҥостубут, да? Олоҕун оҥостор, оҕолорун хомуйар, ханна көспүтүй? Кырдьык анныгар көспүт, диэтэ кырдьык Анна. Вот, онтон хара тураахпыт хайа быһыыланна. Так, кини майгыта сигилитин автор хайдах сыһыаннаһара эмиэ көстө сылдьар. Хара тураах хаайтарыа дуо бу кэллэ. Халыҥ ыары кытта. Вот, итии сиргэ көттө. Итии сиргэ баран хаалла. Дьэрэ, бу үгэ бастакы туга үрдээх үчүгэйдик түмүктэннэ. Манна мин кыратык хайаатым. Үгэ бастакы туга бу карта иһигэр, тиһиги иһигэр үрдээх үчүгэйдик киирдэ. Иккис тугар, дьэ, ханнык кэм кэллэ? Оҕолор наһачыйда ойуулаабыт буолаллар, саас буолбут диэн. Кими да хайаабаттар, манна күн оҥороллор, маннык таммахтары оҥороллор. Айымньы бэйэтэ киирэн кэллэ бу таммахтар. Бу эрдэҕэс итии салгын илдьиттээх да, саас кэлбитин билэн даҕаны били барахсаммыт хайырый биһиги күүдээхпит барахсан бу таххан кэлэр көбүөхтээн диэн туох уолталаах тылый көбөн диэн дьэрэ манна хайдах өйдүүгүтүй диэҥҥэ оҕолор үрдээх үчүгэйдик маны тылын тута өйдөөбөтөхтөрүн иһин учуутал уонна атын оҕолор көмөлөрүнэн сылайбыт, ырбыт, да нэһиилэ тыынар, нэһиилэ кыстаабыт уонна бу күҥҥэ тардыстан таххан кэллэ диэн. Таххан кэллэ уонна барахсан сыыһы бөҕө сытырҕалыы, ону оҕолор чөбайдар уһуйдааҕа буолаллар, сыыһы сыыһы бөҕө сытырҕалыы сыдьан Халлаан диэки халлааннарын манна оҥороллор хантайан көрбүтэ оо көрбүтэ били хара тураах барахсан бу кэллэ бу таҕыста хантаһыйан эрэр эбит диэн дьэ хантаһыйан эрэр эбит диэн тылы оҕолорго болҕомтоҕо тардабыт хантаһыйан эрэр эбит диэн Ол аата тугуй? Хантаһыйбыт диэн, хүҥҥэ гынан хаалбыт диэн, хайдах киһи хантаһыйара буолуой диэн, ону тута этэллэр киэбирбит дииллэр. Улаатымсыйбыт хантаһыйан ириэрэбит диэн. Уонна дьэ кини майгытын-сигилитин үрдээх үчүгэйдик манна хоруйан биэрэллэр. Кырдьык диэки көрбөт да ороҕунун көтөр уонна наһаа үчүгэй маһы ойуулаан бараннар оҕолор ол мас саамай муҥутуур чыпчаалыгар хара турааҕы олордон иһэллэр вот хара турааҕы олордон иһэллэр курдук хара тураах бу олорор саамай муҥутуур чыпчаалыгар олордо диэн поэт тоҕо этэрий диэҥҥэ Кинилэр этэллэр, мин саамай эһигиттэн ордукпун диэн. Кини бу тиит саамай кэмэйэр чыпчаалыгар сахсас гына олордо, тиитүтүүтүн өҥүн оҥостон тупсарынна уонна биһиги киһи бүтэрэйдээх, туох диирий манна оҕолор, быста-быста алҕанан ити туох диирий диэтэх оҕолор этэллэр, ээ Хайа, доҕоор, хара тураах, кэлбиккин дуу, хаһан кэллиҥ, хайдах сырыттыҥ? дии-дии халыбырыы-халыбырыы ыйытар. Тоҕо халыбырыырый? Манна оҕолор эмиэ бэйэлэрэ кыттыһаллар. Кини бу доҕорун көрөн, үөрэн сабы- салыбыраабыт дуу, эбэтэр кини майгытыттан, сигилититтэн хайаабытый? Сүр баттаппыт. Ону сүр баттаппыт диэн тыл оҕолор баара өйдүөхтэрэ уо. Ону иһин биир итии тыллары оҕолоро киирэн биэрэллэр. Уонна манна бу карталара өттүгэр үрдээх үчүгэйдик мин тылым диэн, мин саҥа өйдөөбүт тылларым диэн суруйаллар. Сүр баттаппыт диэн. таах уонна итинҥэ хас даҕаны уонча тылы оҕолор билбэттэр, үчүгэйдик ис тугар киирбэт тылларын, ону үрдээх үчүгэйдик манна бу карталарын аллараа төр фурунан эһэллэр. Оччоҕуна көрөргү курдук, онтон бүтэһигэр отой маразма тиллэн кэлэр үрдээҕин, ону кыһылынан суруйабыт дииллэр. Бу маразм бу тиийэн кэллэ. Туох диирий оҕолор? Чоку-чокуга Баҕа-баҕаҕа сытыган үөдэн диир. Сытыган үөдэн диир кимиҥэ диирий? Сытыган үөдэн диэн бэгэһээҥҥи доҕорун этэр. Дьэ уонна бүтэһигэр оҕолор бу тугунан үрдээх үчүгэйдик көрөргүт курдук айымньы бүтүннүүтэ мин куһан байдыһуруйабын, мин бочурум мөлтөх да онтон оҕолор бу картаны бэйэлэрэ оҥорон таһардахтарына бу бэйэлэрин үлэлэрэ уонна үрдээ үчүгэйдик маны көрөн тураннар кинилэр айымньыны ырытыыга үрдээх. Этэргэ дылы, баҕатыйан туран бэйэлэрэ оҥорбут буоланнар барыта бу айымньы иһэ манна киирэн хаалбыт буолан уонна өссө уолталаах күлүүс тыллар манна аллара һурулла сылдьар буоланнар кэпсэтиигэ кэбэҕэс кыттар буолаллар уонна бу айымньы бэйэтэ үрдээччитик киирэр уонна автор сүрүн түгэх санаата тиллэн кэлэр бу дьиҥнээх доҕордоһуу буолбатах бу албын көлдьүн киһи дьону туһана сатыыр киһи күннээҕиннэн олорор киһи обраһын бу күн дьирибинэ арыйан таһаарбыт диэн бэккэ таһаараллар диэн этиэххэ наада. Куһаҕаҥҥа уган биэрэргэ да бэлэм буолуон сөп. Вот, итэҕэһи быһаҕаһы кини бу бээтин итэҕэһин быһаҕаһын көрүммэт киһи атын дьон итэҕэһин быһаҕаһын көрүө да атыны холобура бу доҕор буола доҕордоһуу буолбатах манна буолланна оҕолор манна хатаҥ эспит буолаллар тураах доҕор буолбатах диэн Итинник түмүктээһини холобура оҥоруулара дьиҥнээх доҕордоһуу диэн киһи тугу ааттыахпытын сөбүй диэҥҥэ бу айымньынан ситимнээн дьиҥнээх доҕордоһуу бу доҕордуулар бэйэ-бэйэлэригэр истиҥ сыһыаннара хаһан да бэйэбэ бу үөрүүтүн, хомолтотун, араас олоххо буолар көрсөр туохтарын тэҥинэн үллэстэр кыахтаах киһи ол Ол дьиҥнээх доҕор буолар диэн өйдөбүлгэ үрдээх үчүгэйдик кэлэллэр уонна бүтэһигэр доҕору булуу биир тылга холобура били киирсии түргэн буолуон сөп. Ол эрээри аны доҕордоһууну хатааһын, доҕордуу буолуу сүрдээх уустук, үлэннэн уонна чахчы киһи ис дьиҥинэн эрэ ситиһиллэр. кыахтаах диэн өйдөбүлгэ тиийэн кэлэллэр. Бу маны көрөн олороннор оҕолор үрдээх үчүгэйдик, холобура айымньыны өйтөн ааҕарга үөрэтэ да биэрдэххэ, бу күүһэ тиһиктэрин көрөн тураннар үрдээх үчүгэйдик маны аамаҥнай уусураннык кэпсээн биэриэхтэрин сөп. Халгыы, холобура, бу айымньыны өйтөн ааҕаллара ордук кэбэҕэс буолар. Ону бу оҥордулар даҕаны кинилэр туохтара бэйэлэрин үлэлэрин түмүгэ, бэйэлэрин сүрэхтэрин хас тугун аайы салаатын аайы өйдөрүн, сүрэхтэрин күүһэ бу түгэннэргэ сылдьаллар. Онон бу тугу үрдэ харысталлаахтык ити файл иһигэр эбэтэр альбомҥа үчүгэйдик уура сылдьаннар оҕолор туһаныахтаахтар. Ого, ааҕыы да буоллун, байанньынырытыы да буоллун, өйтөн ааҕыы да буоллун, оччоҕуна кинилэр итини тутан тураннар үлэлииллэригэр кыах уонна көҥүл бэриллиэхтээх. Тоҕо диэтэххэ, киһи бэйэтэ оҥорон таһаарбыт үлэтин түмүгэ киниэхэ күүс уонна көдьүүс уонна туһалыы сылдьыахтаах диэн өйдөбүлгэ кэлэбит. Кырдьык анныгар ыаламмыт күкээркэй дьүҥнээх Күүдээх эрэйдээх, арай биирдэ ас булар сирэ одьас биир буолан атастаспыт эбит сарыпирip көппүт дааҕырҕаан саҥарбыт хара турааҕы кытта «Кырыы кыһын кыһайан» диэн били кыстык кыһын буолан диэн күүдээх эрэйдээх бу күүдээх эрэйдээх ойоҕун ороҕун оҥостон ойоҕун оҕотун түмэн кырдьык анныгар көспүт хара тураах хаайтарыы дуо халыҥ иэр үөргэ холбоһон да итии сиргэ соҕуруу дааҕыргыы дааҕыргыы көтө турбут. Онтон итии салгын эрдэҕэс күннээх саас буолбутуна ити саастар ити олороллор уонна үрдээ үчүгэй били дьыл кэмнэринэн үрдээ үчүгэй ааҕыылар таххан уонна кэпсээһиннэр таххан кэлиэхтэрин сөп. Так, чэ, онтон тылбытынан даҕаны тиҥҥэ киирэн көрүөхэйиҥ. Холобура, тиҥҥэ этэллэр улахан кэриҥнээх айымньыларга, холобура, биллэн турар, ити өй күүһэ өркөн өй тиһигэ, өр күүһэ да диэбит, өркөн өй тиһигэ да диэн ааттыыбыт биһиги, тиһигин туһаныахха сөп ту диэх, уох ту диэҥҥэ фрагментарно ханнык эрэ чааһыгар туһаныахха сөп уонна холобура айымньыны ырытыыны түмүктүүр, өй-санааны түҥнэр, түгэҥҥэ олуктарына үрдээх үчүгэйдик эмиэ оҥорон таһаарыахха сөп, ханнык баҕарар айымньыга оҥоруохха сөп эбит диэммит толкуйдуубут. Ол курдук холобура бу баарын Игорь Чэрин, Тимофей Сметанин үчүгэйкээн сэһэнин ылан көрөр буоллахха ити үрдээх үчүгэйдик эмиэ таххар диэн сэрии киһитэ саллаат диэҥҥэ холобура Егор Чаримбит обраһын оҥорон таһаарарбытыгар оҕолор үрдээх үчүгэйдик итинник тугу луч диэн итинник лучтары туох диэбиттэрэй оҕолор шөбайһаха тыла баарыһа түтэбиппитин тиһэн хаалла сардаҥа диэн сардаҥа да буолуон сөп уонна өссө биир тылы булбута сардаҥалар таҕыстылар чээрин тугуй чээрин кыайыылаах хотуулаах саха бойуна диэн ортотугар уруйаллар уонна ол тула бу чээрин өйдөбүлэ сэрии диэн үлэ буолар диэн суруйаллар. Онтон ким киистээх, ким күүстээх, ким үлэҕэ кыайыылаах, ол үчүгэй саллаат диэн суруйаллар. Уонна кини түмүктээһинэ оҕо эрдэхтэн үлэлии үөрэниэххэ баар эбит диэн. Оннук киһи олоххо туруктаах буолар диэн. Аны Гурьянов кэллэ. Гурьяновпыт тугуй? Бу нуучча киһитэ оҕолуу быһыылаах, аһаҕас, туохтаах эҥин диэн эмиэ кини тула үрдээх үчүгэй характер эйэҕэс майгылаах диэн доҕоругар наһаа кыһаллар диэн вот холку диэн аны булугас өйдөөҕүн Тимофей ээ ким Егор Чариҥҥа булугас өйдөөх сахатын хаан да түһэн биэрбэт диэн өссө уруйаллар булугас өйдөөх диэн эрэйдэри кыһалҕаны тымныыны барытын уйар, кыайар диэн этэллэр уонна ханнык да түгэҥҥэ санаатын түһэрбэт диэн булугас өйдөөх диэҥҥэ дьэ булугас өйдөөх диэтиҥ диэн Афоня ону хайдах тугунан дакаастыыгын диэтэххэ айанньытта үрдээ үчүгэйдик били быраһаай синиэлим диэни таһаараллар кини бу соҕотоҕун сэриилэһэ сылдьыбытын уонна хаайылла сытан немец солдатын хайдах албыннаан бу шинелин эрэ ыйаан баран куотан таххыбытын ити кини булугас өйүн дакаастыр диэннэр аны ити хоҕотоон сылдьан хоҕотоҕун немец штабын кытта сэриилэһиитин эмиэ кини булугас өйүгэр уонна өйдөөхтүөн вот уонна табыгас диэн кини снайпер даҕаны кини разведчик даҕаны кини көрдөөх оонньуулаах диэн уонна доҕордоһууга бэриниилээх киһи диэннэр отой Егор Чарин үрдээх үчүгэйдик ойуулаан таһаараллар ол эбэтэр Тимофей Сметанин бу Егор Чарин диэн сэһэниттэн быһа тардыыларынан ситимнээн өссө киэҥ кэпсэтиигэ таххаллар Хака Саллаата Аҕа дойду сэриитигэр диэн темаларга бэйэлэрин санааларын ута ис сүрэхтэриттэн суруйаллар. Оннук, били, итинник айымньы иһигэр киирэннэр дууһаларын, уйулҕаларын холбооннор Тимофей Сметанин бу Егор Чарин уобараһын эриигэ сылдьыбыт киһи тапталынан Бээтин олоҕор, доҕотторун олоҕор, тапталынан сэрии кыһалҕатын уйар кыһалҕалаах кырыктаах кэмнэригэр бу уобарастары кини ис сүрэҕиттэн тапталынан киэн тутта ойуулаабыта оҕолорго сүрдээх үчүгэйдик тиийэн киэн туттуу, таптал, бэйэ норуотунан киэн туттуу иэйиитигэр сирдиир сүдү күүстээх айымньы. Ол курдук ити Өркөн өйдер ити тиһиги оҥоруу сeenan уолталаах диэн онно саамай сүрүнэ оҕо өйгө оҥорон көрөр, тэглитэн толкуйдуур кыаҕын арыйар буолан бу айымньылары холо братиник бардахха оҕолорго өр кэмҥэ кинилэргэ суолталаах билии эрэ буолбакка саамай сүрүнэ иэйиилэргэр, уйулҕаларыгар тиийэн күүстээх дьайымалы оҥорор кыахтаах махтал